Инде моңынча әйткәнемчә, 1453 тә Византия империясының башкаласы Константинопольне төрекләр яулый. Ә яучы төрекләр башында Мәхмәт исемле солтан торган. Шәһәрне яулаганнан соң аны башта Константиния дип йөрткәннәр, ә соңрак Истанбулга үзгәрткәннәр. Ә солтанның үзенә Фатыйх, ягъни яучы дигән исем такканнар. Шуның белән канатланып, ул бер чиркәүне җир белән тигезләп, аның урынына мәчет төзеттерергә уйлаган. Исеме билгеле Фатыйх булган. Фатыйх мәчете төрекләр тарафыннан яуланган шәһәрдә төзелгән иң беренче һәм төп мәчет. Ул Византия империясының җиңелүе һәм дә Госман империясының үсеш алып китү символы булып тора. Төзүен 1462-дә башлап, җиде ел маташканнар. Бер кызып киткәч, мәчеттән тыш аның янында шактый гына башка нәрсәләр дә ясап ташлаганнар. Мисалга, сигез мәдрәсә, караван-сарай, базар, хамам, ашханә, китапханә, шифаханә, кунакханә һәм бүтән башка мең төрле ханә. Шулай итеп, бу үзенә күрә бер мәдәни үзәк тә булып торган. Бу комплексны бар итүне Атик Синан атлы архитекторга йөкләгәннәр. Имеш-мимешләргә ышансаң, падишаһ Сафидан да зиннәтлерәк мәчет төзергә кушкан. План буенча ул анардан да зуррак һәм матуррак булырга тиеш булган. Ләкин планнары көл кебек очкан. Софияне барыбер уздыра алмаганнар. Мәхмәт абзагызга бу ошамаган. Ул Синанны чакыртып, шикаятен җиткергән. Монда җир еш тетри, ишелеп төшүен теләмәдем, дигәч, Синан бабаңның кулын чапканнар. Гөмбәзе исән калгач, әле үзе бер бәхеттер. Фатих мәчете өч тапкыр ныклы җир тетрәү кичерә. 1509 да, 1557 дә һәм дә 1754 тә. Өчесендә дә ярыйсы гына җимерелә, ләкин киредән торгызыла. Ә менә 1766 елның маенда инде ярамыйсы гына ишелеп төшә. Халыкның иске мәчетне торгызыр әмәле калмый. Юк белән маташканчы яңаны төзик әйдә диләр. Фатих мәчетенең хәзерге кыяфәте 1771 елда бар ителә. Бу эш ул чордагы Солтан Мостафа өченченең башына төшә. Ишелгән мәчетне янәдән бар итәләр, ләкин архитектур планы инде үзгә була. Интерьер эшләрен мимар Мәхмәт Таһирга тапшыралар. Баш катырганчы дипме, минем дә кул я башка җирем очканчы дипме, ул Синан стилен кабатлый. Ләкин шулай да элеккеге мәчет белән охшашлыклар бик аз килеп чыга. Шуңа карамастан, башы муенында, кулы үз урынында кала. Беренче вариантта мәчетнең төп гөмбәзе бер була, диаметры егерме алты метрга җитә. Ул гөмбәзне тагын бер ярым гөмбәз терәтеп торган булган. Яңа мәчеттә исә төп гөмбәз шул ук зурлыкта, ләкин аны өстәмә терәтүче вак гөмбәзләр саны инде дүртәү. Алар исә гаять калын мәрмәр колонналарда утыралар. Эчке ишегалды, манараларның аскы өлешләре һәм михраб элекке мәчеттән калган, ләкин шуннан ары берни дә юк. Калган барысы да яңадан торгызыла. Мәчетнең кайбер җирләрендә София соборы стиле дә сизелә. Эчке диварлары ак плитә белән эшләнгән һәм атаман бароккосы стиле каллиграфиясе төшерелгән.